Hello my lovely people, how una dey? Una good morning, good afternoon, good evening, depend on the time una take see this video. Yes so it's me again Mama Victor Steve. My people, una dey? Una happy, lovely weekend. Hmm? So still on still, I know say I tell una say can see any video for all those uh, bloggers wey fit dey carry video dey comot copyright i go come play am to una so as i see this video say no let me come and play it to you guys okay let's see this one

How una dey my pipu, my good pipu out there. Please as you are coming, help me love and like and share. um Let's play dis thing. Pipu wey dey come dey cry for comment section sey you are bias, you are dis. Na all those una comment na im I take cause wahala so. Wey wahala set for inside abule

tell una sey if una see any video wey be sey loggers carry um I go carry am come play am for una make una see sey de fire is still burning. Let me see how you guys some of bad commenters wey dey ginger violence for comment section. I go see as una go take quench dis fire wey concern Queen Rita wit um destiny with im wife. Because many of una wey una go una go carry the one wey una think sey una love enter house at the initial time, una no go carry enter house. Na when de con sey there is fire in the mountain, na dat time una go con dey tell am sey run, run, run, run. No make she no run oh, make she come. She don carry the one wey e think sey she go fit beat. As if she wear Ehen okay na na me na team oh um so na since wey she don enter house na wey di fire dey burn kitikiti na me I go see all those commenters association wey dey cause commotion because sey if una like one person una hate am una go take una comment dey instigate fight una go take una comment dey ginger di fire make di fire dey burn make I play am

Una comment because sey una hate one person una go take una comment dey cause dat person for trouble make una come lis ten now okay thank you God bless you.

And the destiny that can be selecting on some. When we not say you know remember me and I boy. We not promote you so not not to be say. When we not say if Facebook eh is eh or say in pa why or we. Mama tata ma we na. Okay. Ma mi na na tema ta me. Go nobody could tell you. Okay. Go na true na just tell you so.

You see wahala wey e cause. Me I tell you dat day sey wetin concern your pikin matter for inside dis saga wey you dey bring come. You wan tell the whole public sey your pikin no dey marry again no now. See am now wey talk say oh wey talk say Nenewi hey hey no be me talk am oh. Cos hear well a saga arrest you till now, I mean near yari yoi.

Oh, comment. Okay. Imagine. Imagine. No be lie. No be lie.

whether Kogi, the language wey dey speak Tivi, two face of Ovi Edo my sister, um Ovi Eno no no, Ovi Tibi no Tivi, Benue state, um two two face na from Benue state no be Benin, only say maybe dey Lagos den na im make am dey wan dey association with all of dem, two face no be Benin na Benue state. You must change your identity, your identity na im dey shame you.

No just look person sey because sey the whole community for Ojo Saba State dey follow am dey fight. You as a present a musician wey suppose maintain, de con still drag you sey come o, come o, how e dey do you now? You know how many video you don do for even dis morning, she don do video today, she don do video today, no be small thing. And all the talent dey, you you go carry yeye proof come out con dey play to the world, con dey play to the world now. How e be you now? Ehen aunty Esther thanks for coming Iyasu thanks for coming aunty Esther Iyasu how e dey do you now you don run abi na so you wan fight am reach when people wey like you go dey tell you say no answer presenter you go say no who be dem who be dem wey be say how many you better pass who be dem who be dem Now you take dey brag, you come out come dey do dis one I don over you, I believe you dis kain fuck up now wey Rita dey treat you now for your for your life you no go reply presenter again. If you really know what is good for you, you will never reply presenter again and dis one because any abugbe im ma nobody go fit talk to you say make e rest, wey dey go wey dey go come dey talk for here, me I must talk the truth o, you cannot dey trigger fight, I must talk the truth, if I no talk the truth you say wetin I talk e no good, you are your own, you are your own, thank you God bless you happy weekend, pipu no wan talk truth dey go come dey talk lie here why?

owe me gbe ru won re na gbe la kho ji de tin he gu won re na gbe lu bi je wo pe ni aso na gbe le jo wa be ghe na pipu go respect una from afar una go take am like sey na one tin person call you epa your own come dey grow dada sey dis person wey dey talk to me so na epa e be dey call me o wetin e for call you before epa na normal tin for benin wey all of us dey call A pa na number two, even though me see person wey I senior with ten years, twenty years, fifteen years and I go call am a pa because you don get children. He call you a pa now, your eye come grow dada, you no still respect the a pa, you come come out come dey insult, dey insult him papa, insult him mama, dey call him husband name um um na wa o, you see am now.

na national item she sef she don accept am you understand no be you come talk reach see am now iyedowe aravene otoegharhe today now wey e dey live video this afternoon wey she dey live video dey do video people dey call him the bragado wey you go bragado say you get kpale for for Germany Eh, you get one citizen wey get pale for Germany. You get one citizen wey wan dey for eh, Papa Shali, Mama Shali village with eh, UK. You get one village for America, America. Hey, hey. They don come tell, they come whisper for for for her ear oh, when they when they, when they flog you, you and your wife this afternoon. People wey know una, they come whisper for her ear. They let us know say

ihe were eze ri oja ri oja ri oja ọghe na cross are wi chale no ghi ya ruọ ọmọ nu wẹ cha i remember such story come out twenty nineteen we dey talk say e get one girl na this same lady of song so na im dey drag this boy dey go all the video wey still bring come out wey dey play that time e be like say na Izzy Izzy Omoruje side sef na we for hear am i just dey remember now say e get woman wey give belle, e tell am make e go make e go through wash the okra, okra no name me. The woman say no, he wan born pikin. Ne no mo we do ya brag ina. Ne no mo we do ya brag ina. I was once a big man. U beg ena. O ve kena ne no mo na etu ye mi eva o, u ve mi o wa ma e o.

You be Odunga. They say, hey, no just call her, call her, do what you want her for your page. The one way you do now, people carry her, they don't take her chop breakfast. She now, she not rest for your matter. oh. She not rest. Since morning where this I even day. I dey do cleaning was since for my house, clean everywhere, go reach now everywhere. Now I go the peep whether anybody did there. Me me me me me I we me you for like bed in the very last me the hand. You return like the hand Oyo set na as e dey there you see am wetin una no know people wey think say dem don arrive if you get any bad record for your life people must bring am come out people must bring am come out na him make I dey talk say I no follow anybody talk anybody wey know say him get my bad record make him carry am come out dem go always talk to sell their market see am now today now di tin wey be sey you you no even expect sey e go dey come out for social media now because of sey I wan be treat am, I wan call her husband kokobiri, I wan do dis one, you see as all of dem don dey come out. Calling a whole human being like you a ghost

na wa ore gbe balu wia ee evi to gba kan ni wa u we wa wi se no sin ee i shock you i shock you no let am shock you o yeah because e shock you e no shock me because i know who you dey deal with i know rita say ameye no be saga aya vian o you understand thank you my beautiful mommy ameye no aya vian o

Una talk all of them. Say una come out. Eh, let her if una talk out, una go drive una house. Why do you e- oh, th- why you even talk? Why? Why you even talk? Why you go come and call the insult person, mama, papa, will never insult you. No, this one I go finish. That apology where they find from that return hand, maybe later now you go give out to them before you go rest. Because what I that one you fear mugbo here. Or what I that one you fear mugbo here.

I believe na dis is going to be your first and last bringing your shirt come out to insult presenters and di women in abroad to insult insult presenters and di women in abroad say women in abroad dem don't know how to dress dem no dem no get anything na you start to dey do dat and our na di people wey dey abroad money na im you gather so wey you still go take build di house upon all you still dey insult dem

Wetin I wan call am take give am the view now wey she dey wey she dey deal with you this afternoon you know how many people dey there you know how many close to one thousand dey life dey watch close to one thousand because you say you no dey see view again your matter dey come out now and people wey know you wella go reach your inside your anus Gbege. So now see am, una go jab presenter wey be sey if you don if you if you don enter like dis, e no dey look back because you say you do your video you no mention her name, she also do her video she no mention your name, she do her video she no mention your name. Na later e come come out come mention her name come dey insult her insult im papa dey insult her husband na im come out for una people wey no like una wey dey support say um narrator na im go give am copyright na this one una wey no wey no be page owner una no know how e dey how e dey work for copyright una wey dey wey be viewers una no know how e dey work but to say una know una for know say lady osun for use akanuse take call her, talk to her while she will do the needful not the other way round coming out to insult her, insult her innocent father and mother. That's what she suppose to do. Now, you say you don copyright your music now, if you like you copyright am, e no concern anybody cos na your thing.

Make una no play Lady Osun music oh. Because why? E don copyright her page oh, or her music oh. If you wan make money, no near that music. They don already do am. So which person now go come say e wan come solo, you dey find problem or e wan work for you, make e go dey play your music? Who? Na even now sef before you even put copyright many people don run from your music somebody like me dey I try to just say okay make I forget forgive and forget wey you say you no copyright um oba no dey go transfer now I still be dey play am small small but e no still reach finish because many things wey you do to page owner wey dey wey dey promote you Even the time when your husband come and come tell everybody say, una small small platform, una small small platform, una small small platform. Au paka ami ake ami otowa. Au pa- aka ami ake ami otowa. A Rome was not built in a day. Now small small platform you say fair big before it become big. Davido where you dey mimic, where you dey say you want it better. Davido was it start as small before it come get 20 million where it get so. You see am. You now, as you don dey try to dey drag saga with presenters, Edo Saba Space since how many years? Ahụ were nwa miliọn na follow us owuwe. Ahụ were nwa miliọn na nu ya onu ya drag in ya everything you wan come out, you wan come talk say na you be this. That day na you wan come talk. You say eh Burna Boy, Nene me, dem dey do saga for Twitter. Wetin concern me concern Twitter. Work and make I Twitter

That one chance wey you just enter now, you go dey there, you go hear word. Omo Oluwa, thanks for coming. You go hear word oh, um you go hear word. Make you dey wait for apology. Na im go come give you the apology. Lẹ́rìọ̀, wúrọ̀ rìè. Awaa!

beg in regionally I go see how you wan take quench dis fight oh. All the commenters association wey dey comment for you say ride on, ride on, make dem come help you quench dis fight oh. Make dem come help you

Me eh, make dem say Edo, na me be number one for Edo. Na me be illiterate. Wetin two face sef and your illiteracy? You go dey pursue dem dey go for street. Waya si nwe, waya sa di yen, di pipu wey dia papa sit down train. A destiny wey yo yo wa mo mi ho. Ehn, destiny wey use am stay mo mo mi ho. Imagine.

How you go disturb this woman, go disturb the peace of another woman for inside house? Imagine. You are now making the woman to be sad. Hmm. She's sad on a daily basis. Una don turn im life to Ani okoko bi oko. with a very beautiful woman. Oye, oye, dey queen. Women are who no for no me, I go there.

I make an hour live video. I are Canada we live video after a Jamie ke one na. We we live video with okay we like stage ya gbe ni ya. Who reply ya bi we my be hono na. Abi are call us we my me no ni a call you we. Because your video you said and quote where it was my people caller that called me say Queen Rita you they beat me for that side. Rita you they beat me for that side. My dear, you never they never say this one can't give you. Nebrita ya bolu egbe na edi ade mai send egwe. No ade nu to reply.

you for don say dry bones shall rise again, dry bones shall rise again. You see am now, you come provoke Rita to so tey Rita come change am now. E come change am now, nobody go take am make parable say dry bones shall dry bones shall rise again or when dry bones shall never rise again. He don turn the parable Saga na your mate? People wey dey come dey phone you now, dem never come see all those videos wey Rita dey do since now. Since wey you find her trouble go insult papa and mama. Ihe mai doti wena nu dogen Rita o. Rita never even insult una, una come out come dey say una wan beat am enter house. See am now, since wey Rita dey do since now, mahi mie wena. Go that page now, go view now, shebi you don boost that page with your saga now. You don boost her page now. with your own akanusho wey no dey think you don boost am person wey e be sey e just dey make e normal thing and this woman since wey she dey go school she no dey too much for saga again she dey read her book she dey come out carry her laptop come dey teach her lovely fans many things wey concern medication she dey tell am how e dey be, she dey tell am the side effect, the bad effect dis woman since then wey she dey go school. Na im make her feel reduced because many pipu for dis Facebook na saga dem dey always dey go dey like. Na only pipu wey need know wetin dem want na im dey lis ten to her advice so dat make e take correct their own. Since then

So your fans now or your lovers wey carry phone dey call you now say Ayemie dey insult you for that side, dem never come see this one make dem come still tell you. Dem no come see this one. So wayis your kwone wena ile mabegania be dey shark you say you wan come beat person because say people hate am for social media, people no dey follow am play for social media. Social media friend na friend, social media friend na friend um. Dem dey see each other um see am na I dey do you now since when I no dey give you back to back, back to back, back to back I come do you. so e running e phone yan ri ya yan ma me ya ti we no to reply e running it your wedding since you come you dey feel say you be one kind odunga you be one kind important personality because say people love your music dey promote you you wan come tell us say you be odunga na people dey call you o people dey call you o as i just sit down now people yan come come say mama e go wa ye oji yan wa gbe we bo do iwa ye iwa kun pa i just carry my phone I wan reply the person who does that? Who does that? As you don insult me reach for this blue app, you don see me one day, you don see me one day come say I wan reply? No! I no wan reply because I no wan wahala. He said, Talo, ya, Talo, Talo. He said, Talo. Na im make Canada wey dey sweep me as Rita dey give you back to back because you

You see am, na dis one now na im you go take learn, na im you go take learn how to dey ginger presenter for inside house. Yes, you fit no go tell dem sey make dem come beat anybody, but sometimes de kind words wey you go dey follow dey discuss particular person, presenter go come mad later, go take am dey beat dat person. E no mean sey na you send dem sey make you go beat am, because na you talk, maybe you don tell dem sey see as dis one be oo, see as dis one dey do oo, you you see wetin e talk now,

you come say you wan escape dis beating wey you don start with your wife. Na dis one I take know sey you no be presenter, no dey take swear dey start because wey presenter, we know sey presenter na their national anthem be dat dem take dey dat is we know dem So dat one sef for dem be like fun. You wey be presenter wey no be wey no be um you wey be musician wey no be presenter, you wan come use the title the the titles you wan come use the titles say um be like presenter um be like you get anyhow Oja um your corner mama give me away. E dey carry you go where you no know.

Make person come dey write am say, mama, mother, you accept Satan. Any grammar wey una wan take write, me no send o. Na una go learn because na una dey go dey call dem for inside house make dem come answer. um Dis una wey dey come dey write comment dey attack person say, um madam, you be inside Satan. um People wey be say dem do commando, people wey dey sing music, carry commando in. Okay.